Johera mag wuora, jodala mageno, ago ni Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi kit weche machal nadi ma Jehova oloso e thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Agoro Ongaro Isaya, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ren Ler e piny Kayole. to kapok wawacho wach moro amora jera mag wuora wadhi kulo wiwa piny mondo wami nyasach polo kod e piny duong' jehova mare polo gi piny rate gi ber manade ai ruodhowa duong' gi pak odog ni misango maduong' lochni mara uma mondo obedie ni wang'uono ni malich sami yalo wecheni gi thuon to mara kuom in nges amen jara mag wuora Adhi wuoyo kodi kuom otegu kod obadho. Otegu michiko to joma ong'e chiko otegu ipenjo ni be ing'e chiko otegu to giwacho ni ging'e chiko otegu kendo gilero ni kata otegu maka od ng'ane wane ma nyocha ne wachiko ma nomako yieyo gotieno maka ji nochiew to noyudo koyieyogo eko ong'iyo polo to tiendege ong'iyo nyaka malo Kae to nokawgi modhi owitgi, moko noiki, moko nochwad gi gik machal nade. Kawuono Jehova ochiko mondo awuo kuom otegu kod obadho. We asom gima ondiki e Mumb Nyasachwa mapok olo. Ayubu apar gaboro matindo aboro. We asom gima ondiki e Muma Maler mar Jehova. Ayubu apar kod aboro matindo aboro osenyumore e gogo mi tiende ne omoko wawuoyo kod ng'at ma nomka ohala nool ne lon madongo dongo to kawuono ohala nolwar kara nochiko tegu kod obadho ma nodhi omoko nyaka e gogo Oh, kawuono samwa wuoyo ni samoro wuod ng'ato wuotho ka dawo samoro nyar ng'ato nyaka tedo mano dhi kara nochik ni otegu kod obadho kawuono ni nyaka gik miluongo ni faida ma dobed gi e dagno oneno ka onge pile kod pile samoro nochik ni wuod ng'ato ma pepas mage manyalo konye ok nyal konye kara nochik ne otegu seche ma nosomo mane ipamo ne rarara e sikul to kara jochik otegu kod obadho to noikore e bath chiel kawuono wakelo yesu komeko chier mar choke ja galili misango manoreso Lazaro Ka Lazaro nie bwo liel to Yesu okelo chang. Yesu okelo gima iluongo ni duoko kama duoko ne onge. Yesu okelo geno kama geno ne onge. Sama noyudo ka ywak otimore marach e dala, nduru ywagore ji ringo koni kod kocha. Nyimine Lazaro geno oserumo kuomgi. To sama Yesu jaduok geno nobiro, to sano ema geno noduoge e dala gi Lazaro. Wacho ni goluru kidi mondo uket chien. Aeto gol gik mane otuog nal godo Lazaro. bed ni noketo tegu kod obadho wan kod yesu komeko chier mar choke nyakwar joka jese en ye moromo en gi dwoko e gima nade mtegu nomako mumba kona niya e ayubu apar gaboro matinda boro osenyumore e gogo mi tiende ne omoko kata nyathi mane onyalo yudo koro onge samoro koyudogi to komogi e tok ot kaka oganda kawuono ni geno tamo nyar ng'ato samoro nitie nyar ng'ato ma kawuono iluongo ni migumba samoro iluonge ni lur to kare ne kech otegu kod obadho wan kod jehova shalom kawuono Samoro ng'ato osewuotho owacho nang'o ma nores dalanani, ang'o ma nokony dalanani, kara dalano omoki otegu kaachiel kod obadho. Sama nigoyo dalano ero, to jochik otegu nogo tiklo e nyim dhorangach, moko nong'ado ng'utgi e kor chiel. To kawuono wawacho niya, wan kod Jehova Edo Adonai, ruoth mane oparo jo-Israel kawuok e piny Misri, otelonegi kod Musa ma Kamram. O, oh, kawuono wawacho niya, Hawa biro telo ni bed ni nitie lweny machal nade ondike e sa pra abich gang'wen matindo apar gabiriyo ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi mane Jehova mwang'eyo rutho mar ruodhi ondike e Zaburi pradek gabich matindo abiriyo ni ne gichiko na obadho ka yiem nono gimomi ichiko obadho samoro onge gimomi idwaro ni mondo tich kik iyudi samoro onge ichiko ni obadho ka yiem nono wan kod Yesu dwoko gokinyi sani ng'at mane oloko nying Jakobo ma wuod Isaka okawo kone Jakobo ni winji Jakobo kochakore kawuono ok chak luongi Jakobo ng'at ma onge gimoro lwete iluongi Israel ng'at mogwedhi kata ne keto badho kata ne keto tegu wan kod Jehova nisi Adonai Ebeneza El Gibo owache Mathayo apar gabich apar gadek niya gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidhi ibiro pudh oko obedo tegu ibiro pudhe obedo badho ibiro pudhe owacho jeremia achiel matindo apar ni winji wuodi likia amiyi teko mar muko gi pudho gi go piny duong' odog ni wendo owache zaburi prang'wen matindo ariyo noywaya kogola chuodho motimo todo kawuono ni e tuono lamri alama nitie jehova mabiro golo teguno sani nitie jehova mabiro golo badho mar tuono sani nitie jehova mabiro golo badho mar koso tichno sani nitie jehova mabiro siro ng'ate e, e, e, ohande sani nitie jehova mabiro kelo nyathi kama nyathi onge mawinji ywak mar nyathi e odno Ongo paro Ana moyudo Samuel e janabi. Hey, nang'o mane otemogo Lwanda motame loyo? Temie ane gi gima timre odino sani. Temie ane kod kokono kawuono mondo iwach ni Jehova an bende kwe nyaka bedie dakna. Temie ane kod tuo mosebedo mosechamo pesano kawuono. Wan kod Jehova duoko, wan kod Yesu duoko, wan kod Yesu geno. Kawuono ni nyakwar joka Jese moromo. Hey, nang'o mane otemogo Lwanda motame loyo? oromo kod wuoyi kokwame e piny jogerasi e liete mag joma tho kane mokanye modhume kisungu madongo sama noromo kod yesu muga komuodo nyaka losruok mag dhano kaka bisikut ochamo nyaka opoko mag rabolo to sama yesu noromo kode mane sama resruok nobede otegu notur obadho notur en ang'o manotemgo lwanda motame loyo Duong' odog ni ja Nazareth. Ondike Isaya prariyo gariyo matindo prariyo gabich. Chieng'no musmal mane ogur matek nopudh oko kata nopudhe opiedhe tich adi mane iketo godo tegu kiwacho ni dalani to nyako ok notedie idag ni nyak nyar ng'ani ok nodagie kata odonje dala momiero machal kod ma ok nobedie ato ochako ohala machal kod ma ok nosudi to jehova wachonwa e duond isaya ure mos isaya prariyo kod ariyo matindo progo abich chieng'no musumal manogur matek ibiro pudh oko musumal manoket godo teguno nopudh oko musumal manoket godo badhono noket nopudh oko obed ich maremono yesu biro golo wang'eyo samoro moko kod nyako ma iye osechwere gi apar kod ariyo iye chwere obobni tobotobo higa apar kod ariyo mumakona niya nyaka jothieth ma gweng'gi nosetemo noseyang rombe nosede gwen nosemany rombe aina kod aina nitie manoyang gotieno magi notamore kelo dwoko sama noromo gi yesu dwoko sama noromo kod yesu nyamrerwa sama noromo kod yesu siptal maduong' sane mane ich mago tubutubu nogo sarut ma ijno nochango sano. Ang'o midwa temo godo Yesu? En otegu mane mitele nyim Yesu sani? Iwacho ni japaradiso gini osetimore ngimana, to kawuono iwacho ni joma ogangre gi misike mapek mondo okel iri. Akelo dalawa, akelo anda, akelo nyithinda, akelo oda. Jehova nigi dwoko, Ruodhwa nigi dwoko, Japuonj nigi dwoko. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni Janazareth. Jokolosai ariyo apar gang'wen wacho niya, norucho gi mane ondiki mane otwewa kata notwewa sa adi tich adi kata notwewa ka kor ka kor waa pong' ma wi kor ka pong' noero to jotwech mane ojoketo tegu kod obadho nochako kawuono ka waromo kod Yesu nyamrerwa to rucho gi mondiki mane otwewa onyawu machielo apar gadek wacho niya nochodo nyororo mane otwewa bed ni nyororono noketi mondo nyithi ng'ato kik dhi maber ka gichopo e klas ma kama to kanye ma giweye moko nolokre joneko moko nolokre rondulme moko nolokre nyithindo mamadho kong'o nyaka e sikunde nyaka nyithindo mabeyo manyo waparo ni nyalo konyo miechwa mago nokethore makere gi olal miru to kawuono wakelo dwoko mirwa nitie yesu dwoko ka jaduong' nitie yesu dwoko ka japuonj nitie dwoko ka yesu ni kod dwoko wang'eye jakono mula osana ni kod dwoko kawuono japaradiso nigi dwoko onge gima notemogo lwanda notame loyo Isaya prang'wen kod abich wacho niya, asemako lweti ma korachich kendo mondo mi ilo wasigu manie mbeleni. Kata ne giketo gik miluongo notegu kod obadho, to aseketo o asemako badi ma korachwich mano Jehova nisi e Yawe Adonai El Gibo. Jehova Elohim oseketo osemako badi ma korachwich. Ondiki e Jeremaya apar gabich matindo piero ariyo nikedo to gibiro kedo kodi wuod Ilikia, to an Jehova Shalom abiro loki kaka ohinga mar chuma, mano Nyasaye mapok olo. Kata wasigu kedi makete nyako tegu makete nyako badho, ibiro loso an ohalano kaka ohinga mar chuma. Duong' odog ni Janazareth. Yesu iber manade, iber manade ruodh geno. Ondike Jeremiah pradek matinda boro. Abiro turo jok mar ting' mapek mokete goki. Mano ke otegu no kelo Jehova abiro turo jok no. Wacha wacha ni Jehova kawuono tur jok ni. Asetur kod jok, asechur gi gok- jok mar dhier. Asechur kod go- jok mar gope. Asechur kod jok mar ich maremo. to awinjo kiwacho ni joma ogangre gi misike mapek mondo okel iri akelo somb nyithinda kawuono japuonj provider en in ibiro miya gima onge wang'eyo jehova moloso yo kama yo onge ne jo-israel sama ne gineno ka nam ni mbele ne giparo ni ngimagi orumo samoro tegu kod obadho osemiyo chunyi oparo ni nyaka tich ok niyudi to nitie jehova manyalo loso yo kama yo onge noloso ne jo-israel Bang'e Adonai Ebeneza El Gibo mane ochiwo pi kama ni pi ne onge e i lwanda. Wawacho ni gima onge Nyasachwa nigo. Wawacho ni nyathi ma onge Nyasachwa nigo. Wawacho ni kwe ma onge Nyasachwa nigo. Wawacho ni tich ma onge Nyasachwa nigo. Ondike Mathayo abiriyo matindo abiriyo. Duong' aduong'a tabiro yawo. Mano Nyasachwa mapok olo. Duong' odog ni Nyasaye malich. Zekaria ang'wen matin abiriyo wacho ni kata David ni thagruok momako Zerubabel romre kod gode samoro romo kod got ji nene gi loka machielo samoro nyaka ji rede osebedo ka wuoye gima timore e kit ngima mar dier odi samoro iwuoye gik matimore kuom nyithindi to nitie Jehova mar polo mane oloko nying Esta nyathi kich nyathi kich mane nindo kama gwen ne nitie sama noywech lago Esta onge ng'ama nong'eyo ni chieng' moro achiel Esta nobed mikach ruoth kata kawuono wacho niya onge ng'ama ong'eyo nohalano Jehova biro ting'o malo ting'a ting'a badi tiwach ni Jehova kane iloko nying Esta ma nyathi kich mane ji ok opar ni inyalo loko nyinge jehova be kawuono lokie nyinga name change noloko nyaka nying jakobo ma wuod isaka mokone ni jakobo kawuono nying isa israel noloko nying sarai mobedo min ng'ato modhodho e lela merwa kata ne luongi napoyo madichuo mago gin nying madhane mochako nitie jehova manyalo miyo ng'ato nying manyien hata ne wach ni onge faida e dak midakie. Wacha wacha ni kawuono Jehova iloko nyinga. Wacha wacha owadwa ni kawuono ni kata en kende motama na kendo to dhi. Jehova kawuono ruch gi mano ndikie ngimana. Mondo an bende kawuono ni timna ng'uono. Wan kod Jehova manyalo timo ng'ato dhano. Owacho Jeremia apar gabich apar ariyo ma pod anuoyo. Abiro loki ka koinga mar chuma. Kata gikedo kodi, abiro resi, abiro resi. Mano Jehova ema owuoyo. Duong' odog ni nyakwar joka Jesse. We asom gima ondiki. Jeremia apar gabich matindo piero ariyo abiro loki motegno kohinga mar chuma mondo eka isir jogo gibiro kedo kodi kedo to gibiro kedo kata idhi e tedo gibiro kedo kata ia ohala gibiro kedo kata ikendi gibiro kedo kata nyathini dhi e mbalariany gibiro kedo kata gikedi to jehova biro loki kaka ohinga mar chuma ng'ama nogore e chuma no ero en odhi oywag mabor kende nikech jehova oseloki kaka ohinga mar chuma mano adonai ebeneza elgibo wuoyo kod isaya wuda mos isaya prabich gang'wen apar gabiriyo kaseloki kaka ohinga mar chuma onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi mano jehova nisi yawe adonai e e, jokolosai prariyo e, jokolosai ariyo apar gang'wen norucho gi mano ndiki mano tweyowa koro koseloki kaka ohinga mar chuma onge gimoro amora ma gi lweny manolosi mano inyi obiro rucho gimoro amora mane ondiki kuomi ondike jeremia piero ang'wen matindo ang'wen kawuono ni agolo nyororo ok e lweti o kanomiyo jakobo nying manyien wawacho ni ohala ni nigi nying manyien wawacho ni nyaminwa in gi nying manyien wawacho ni owadwa in gi nying manyien koso tich rumo kawuono ni obiro rucho gima ondiki koso customers rumo kawuono obiro rucho gima ondiki koso nyathi biro rucho rumo kawuono obiro rucho gima ondiki mano nyasaye mapok olowo Chakruok prang'wen kod ochiko ema Jehova chika mondo asom. Chakruok prang'wen kod ochiko iber manade jakondo mula Jehova nisi Adonai. Chakruok prang'wen kod ochiko yaye Nyasachwa maber manade chunya odendi iwerena iber manade pari jogi molewo prang'wen kod ochiko chakruok matindo prariyo kod adek jakobo ogwedho nyithinde nitie ng'ama idhi gwedhe kawuono ma kata nosekuong'i kod anyuola ma noyang' ang'o e nyim dho rangawi noyang' ang'o kilamo godo nyingi kata ne luongo nying rabudi machon mane siemo nyaka chieng' mane wach nyaka ne wuo nyaka kod dwe kod sulwe mag otieno wan kod sulwe yesu sulwe mar okinyi jagondo jakondo mula ng'at ma reso joma okwamo osiep joma olewo osiep joma okwamo osiep jok ma onge kod geno mane yesu mwakelo kawuono iluonge ni yesu geno iluonge ni yesu dwoko nyamrerwa en mwakele kawuono ni oparo wuoyi molewo e dho yawo higni pradek eh, kod aboro sama ne chieng' chame ka jotonge ng'ama gole kata lote ma wang'e onge ng'ama gole Ere go ng'ama wacho ni japuonj asemuoke otegu kod obadho to kane ireso wuoyi molewe dho yawo higa pradek kod aboro japuonj e an ka aseting'o bada japuonj kiriweya kirikadha japuonj kirikala ya nyasacha kirikala kata ne koth mar peye mane biro to ne chwado wuoyi kama ne nitie kata burwe mane biro to ne goye kama nitie ng'ama nodich kode ne onge to sama noromo kod yesu osiepe joma kwamo to sachege mane resruok nobede Ere ng'ama dhi ewi chonge kawuono wacho ni japuonj Yesu kawuono ni itimo nang'o ni resa ipara, itimo nang'o ni jala. Muma wacho ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor, onge le moro amora maromo kode. Ere go ng'ama no kawo sibuor oter dalagi owacho ni maneja ibiro rito dalawa, ibiro rito handa, ibiro rito nyithinda, ibiro rito chiega, ibiro rito chwora Duong' odog ni wendo, duong' odog ni Jagalili. Mumba kona e kwan piero ariyo gang'wen matindo apar gaboro nosana mwadendo nyinge ni nyakwar joka Jese ni Yesu ka Jehova mwaluongo nyinge ni Nyasachwa mwaluongo ni teko ne chalo teko jowi ere ng'ama ang' noluong Yesu kawuono wach ni jakono mula itimna ng'wono wuoyo kod Jeremia Awudilikia e Jeremia achiel matindo apar okone ni winji Jeremia wudilikya kawuna mi teko mar muko gi pudho gi go piny kata ne gibed nyaka gik ma otegu ma nochiki mar mondo mi wud ng'ato kik yud kata tich kawuono waturo otegu go kawuono nyinge Yesu ja Nazareth we asom gimondiki e chakruok prang'wen gochiko o prariyo kod adek muma wacho niya jodwar nolawo Josef matek, gibiro lawi matek ma kata idhi Mombasa ikri ni gibiro lawi matek, kata idhi Kisumu kata Homa Bay kata Migori kata idhi Nairobi gibiro lawi matek. Gin kod ng'wech giikore mar lawo ng'ato matek mondo mi gius nyaka dhogegi nyaka puothegi. O gibiro lawi matek. Wan kod Jehova Nisi Adonai Yahweh. Samoro moko nosedhi nyaka bwo nam modhi wuoyo nyaka kod Maimuna gibiro lawi matek. Moko nowuoyo wuotho nyaka modhi nyaka pinje mamoko gibiro lawi matek. To kawuono winji dwoko gima Nyasachwa wacho, nitie dwoko kuom Jehova, nitie dwoko, nitie geno kuom Nyasachwa, nitie geno. Jodwar nolawo Josef matek ka gibaye gi asere mondo wiye okethre, mondo ohala olwar, mondo dakne okethre, mondo nyithinde kik som, mondo lorne dhat, mondo luoki funde. mondo pile kod pile gigore e dala. Jehova yawe yawe Adonai Ebeneza nigi duoko. Mumba kona niya, jodwar nolawo Josef matek, gilawe ma ok giyue. Koya olawo ohala to gin kode, kodhi e tedo to gin kode, konyuol nyathi to gin kode. Mumba kona ni ka gibaye koda sere samoro nosemanyne nyaka maimuna mowach ni kanisa neno to nyaka rum mowach ni tedo neno to wamiyo dweche adek mowach ni ya kawuono ni tich moyudo nokiawa ka nobedie kiawa ka min gi nochako wir bulubad ne gilawe matek ka gibaye kod asere. Mumba kona niya, nitie dwoko kuom Jehova. Prariyo gang'wen, to jateko ma Nyasach Jakobo notur atungegi. Mano Nyasaye ma wakelo obiro turo atungegi atungegi ma giikogo eko kata gigelgi gotieno kata gikelgi gokinyi jehova biro turo atungegi nyasachwa biro turo atungegi adonai biro turo atungegi nyasach kwe biro turo atungegi ebeneza biro turo atungegi Mano Nyasaye ma jakel geno, obro turo atungegi. Wang'eyo Jehova Shalom, Adonai Ebeneza, Nyasaye ma pok olom moparo Ruth dhako ma chiliel kogole e ful oduma kama nofule oganda kama nofule njugu ogole chien okele mbele mano nyasaye mapok oloho onyiso ana niya anie jehova yawe onyalo keto ng'ato machiemo kod ruodhi jok mane iparo ni ok nyal chiemo gi ruodhi nyaka miergo nyamabati nyalo milie nyaka professors biro yudore kanyo ohala no biro lokore supermarket nyathi maonge no biro yudore obiro tura tunge mag wasigu mokaw ng'ato mochiem gi ruodhi mano nyasachwa mapok oloho duong' mondo dogne mochwere manyaka chieng' Mumba kona niya, to jateko ma Nyasache Jakobo noturo atungegi, kendo jakwath ma Lwanda mar Israel nyochodo leche mago gi chbedegi. Mano Nyasaye mar polo Mumba kona niya, Nyasach wuoruno ma Nyasaye manyalo gik moko duto Nyasach wuoruno ting'ne ating'a badi kawuono. Nyasaye manyalo gik moko duto, Nyasach dalauno, Nyasaye ma koro igo chongi piny nenoero, Nyasaye manyalo gik moko duto, Nyasaye manong'eyi sama nichwe iye i mama, Nyasaye manyalo gik moko duto. Ruodhwa ni ok onyal gik moko adek tariyo to tame, ondiki ni onyalo gik moko duto obed school fees obiro nyalo chiwo obed rent obiro nyalo chiwo obed nyathi ruodhwa ni kod nyithindo obed kwe mar ot ruodhwa ni biro kelo kwe obed tuo ruodhwa ni biro chango wang'eyo jakondo mula wang'eyo yesu rabi wang'eyo jatend lweny japuonj mako luongi to timo ondiki e fweny abich ni waywak sibuor mar dhod juda ema oselocho en kod ratiro mar ketho kido abiriyogo eko mano mako dala koni kod kocha motweyo moling' ti kawuono wabiro mukogi kawuono nying yesu ja nazareth omiwa teke jeremia achiel matindo par kawacho ni winji wuod likia mi teko mar mukogi pudhogi go piny kata ne gibedo badho kata ne gibedo gik manade mane oketi kata ne gibedo tegu omiwa teko mar muko gi pudho gi go piny ondike Mathayo apar gabich apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidhi biro pudho oko ondike Isaya 22:25 prariyo gariyo prariyo gabich ni kawuono musumal mane ogur matek ibiro pudh oko duong' odog ni nyakwar joka Jesse mumba kona niya To jateko ma Nyasach Jakobo noturo tungegi, kendo jakwath ma Lwanda mar Israel nochodo leche mag ogich bedegi. Nyasaye chiwuoruno ma Nyasaye manyalo gik moko duto mondo okonyi kuom chandruok ma initie, mondo okonyi kuom aseye mikale mondo okonyi kuom ayany moseyanyigo mondo okonyi kuom tich ma onge we mondo okonyi kuom gimidwaro we mondo okonyi nyasaye ma nyasach israel no we mondo okonyi kawuono ting'ne badi mondo iwach ni jehova para jehova konya kawuono aonge gi ng'ama nyalo konya asetemo koni matemo koni motamore kawuono dakna japuonj iloso dakna kawuono ohanda iloso kawuono nyithinda iloso kawuono kawuono ni Jehova imiya nying manyien, ok abed kod nying machon. Jehova imiya nying manyien. Wan kod Jehova mane oloso Josef ma wuod Jakobo, igole e jela kindaro wiye korwako kunguru. Sama ne iketo ma nigolo Josef oko, to nyaka joma ne ndaro wiye nobwok nono kirwako ne Josef lewni ma tekregi ng'eny. ae to ikawo askeche moting'o bunde madongo ae to lworo ka koro rito Josef. Mano Jehova manyalo loko nying ng'at apoya nono. Koro ok chak luonge jajela, iluonge prime minister. Mano ng'at mirito kod bunde madongo. Yaye Jehova parie mama mokwamoni. Yaye Jehova parie jaduong' molewoni. Yaye Jehova parie dala molewoni. Yaye Jehova parie dala matunge nitie malawoni. Tura tunge mag wasigu ruoth. Mumba kona niya, Nyasach wuoruno ma Nyasaye manyalo gik moko duto mondo okonyi kendo gwedhi gi koth moa malo kendo gi nyithindo ng'ama onge nyathi omiyi nyithindo ok omi nyathi achiel yaye ng'ama ohande oselwar we mondo duokni ohandi sani ng'at moseyware siranda e pien we mondo mi chang jehova nigi chang an kod Yesu nyamrerwa osiptal maduong' nitie ka kawuono Yesu kawacho niya we ywak ni ase leo ka edho yawo higni pradek kod aboro to ka jomoko to kwongo na kwonga kata ka kendo jomoko kwongo na nyaka mbesena kata ka tedo bende mbesena nosekwongo na nyaka mana dalawa bende dalawa okwamo to kawuono japuonj wacho niya, en ang'o midwa ni mondo mi atimni? Owacho ni jaduong' adwaro chang kende. Nitie Jehova Shalom Adonai Ebeneza, Mumba kona e mika abiriyo matindo aboro, wasika kik ugona siboyi, kata selwar kama lware ni ne tunge nomaka, ni nyaka eh, nyakotegu nomaka, Jehova biro timo na ng'wono. Ondiki e Zaburi pradek matindo apar gachiel ni no obiro yweyo pi wang'wa, mano Nyasaye mapok olo, obiro yweyo pi wang'i kawuono, Jehova man kod loch obiro yweyo pi wang'e sani. Ng'at mane ma ywak mawacho ni Jehova kawuono timna ng'wono e dalawa, timna ng'wono e oda. O Zaburi pradek Matinda apar gachiel wacho niya, iseloko kuyo mane an godo mane omiyo anamo kiokwa obadho. Jehova iseloko kuyo mane an go mobedo modoko ilo. bende iselonyo lepa mag ywak mimiya lewni mag mor kuom mano kabiling' jehova abiro paki gi wer ruodhowa ah, ruoth nyasaye ne nyasacha omiyo abiro goyo niero kamano nyaka chieng' wadhi kodi e lamo wadhi kodi e lamo wadhi kodi e lamo jehova mar polo parie mama mowinji ni ruoth Pare jaduong' mowinjo wachni ni Nyasaye maduong'. Pare nyathi sikul mowinji ni ruodhowa. Ting'e dalani malo Nyasaye mapok olo. Igwedhgi kawuono japuonje kaka ondike Jeremia progochiko ni wachni chalo machalo nyundo. We obarie lwanda matindo tindo mochung' e mbele gi japuonj. itimnegi ng'wono ruodhi kedo tekoni malich machalo teko jowi mondo osirgi to mana kuom ingeso amen jera magura jodala mageno an mawuoyo kodi nyinga pasta goro ongaro isaya awuok e kanisa mar bahati minis israel lere pinye kayole namba na madang' iyudago en 0733 79 49

kendo 07 ae to 70 5376 mar jehova ma jasir joge nyasachwa ma jating' joge malo osiru kawuono jodalawa osiru kiny osiru ndalo ko ndalo amen olunga jaera